farmaceutiċi. Nixtieq insemmi wkoll affarijiet naturali illi ma jgħinux għall-irqad. Fosthom il-kafe. Jien taf xinħobb.
Kafejna, żgur. Nħobba ħafna ħafna ħafna il-kamomella. Jo, ħansemmija, thank you. Mela, għara tlaqna. Il-kafè idealment, għax dan mhux kulħadd. Għax kont nieħu l-kafè u sejra. Ejwa, hemm min jgħidlek jiena nieħu borma kafè u norqod xorta. Il-maġġoranza il-kafeina ma tħallihomx jorqdu sew. Kont innaqqasha ħafna.
Għall-festi speċjalment ħa nipprepara għal dak li jkun. L-alkoħol jisriqilna ħafna rqad għax jipprevjeni ma jħalliniex norqdu deep sleep. Tkun aktar ma nafx tiġrilkomx jiena fi żmien żgħożiti llum għandi 32 imma meta kelli dawk is-sittax sa 22 gawdejt ta' ħajti fil-weekend Romina tajjeb. Il-weekend laqqas kont naf jekk norqodx ħa jekk taqgħad flimkien biżżejjed sigħat ta' lejl wieħed aħseb wara tliet ijiem. Imma insomma, raġuni minnhom kienet illi l-alkoħol ma jħallikx torqod fil-fond. Jħallik imqajjem. Ma' kull żeffuta anke ta' ħsieb jew xi ħaġa tkun għadek awake. Alert. Mela l-alkoħol jisirqilna ħafna mill-irqad. Issa, x'nistgħu nagħmlu minflok l-alkoħol u l-kafe? It's ok noħorġu neħdu drink, by the way. Jiena taf xi nħobb ngħid. No, mhux hekk. Jiena ħobb ngħid hekk, Mark. Ejja ngħidu li s-soltu. Kważi ma hawn hawn titħeli. Għal min ma jixrobx, hawn min kważi għajdlek ismu dik naqra żgħira ta' tzambi, tillek seku traqqadni. Imma hija ngħidu bniedem jieħu ħames drinks flejla. Aħna mhux se ngħidu isma' ma ħanieħu xejn aktar drinks, ejja ngħid xorta ħanieħu ħamsa. Però in between ħa nieħu tazza ilma still jew sparkling. Proset. X'ħa jiġri normalment? Number one għal kull tazza alkoħol li għandi jekk ħadt tazza ilma qed terġa' tini dak l-ilma li nsteraq mill-alkoħol. Għax l-ilma, sorry, għax l-alkoħol iġibna dehydrated. Mela meta nerġa' nieħu dik it-tazza ilma erġajt tfajt l-ilma fis-sistema. Dak l-ilma. Għax kaħat mur ħafna pipi, sewa, u ġisem jisu jiprofa jneħħi xi ħaġa. Dak l-ilma wkoll jgħin norqod aħjar għax jekk ikunu dehydrated normalment ukoll hemm ċans norqodux daqshekk tajjeb. Apparti minn hekk qed nintela' aktar, mela jiena ħankompli nżid iċ-ċans li nixrob inqas għax jiena kemm il-drink niflaħ nieħu. Jekk qed nintela' grazzi għall-ilma li qed nieħu in between, jien awtomatikament hemm inqas ċans li nixrob iżejjed għax mimli jew mimlija. U apparti minn hekk aħna insibu wkoll li dak l-ilma jgħinna għat-toning. Mela l-ilma jgħinna biex qisna bħalma nsaqqu l-pjanti, nkunu qed insaqqu l-muscles tagħna, għalhekk hawn min, pereżempju min hu verament dedikat fl-isport, kważi l-alkoħol huwa wieħed mill-akbar għedewwa ġieli aktar miz-zokkor. Għaliex? Għax waqt li bniedem ikun qed jagħmel it-training għandek l-alkoħol li qed jisraqlek uħud mill-benefiċċji li ticket rate. Mela, ħa ngħid xi ħaġa vera importanti li min ikun qed jixrob l-alkoħol għal tul ta' żmien jista' jkun li dawn l-effetti ma jħosshomx. Jgħidlek le jiena nixrob ħamsa vodka u tgħix kemm norqod tajjeb. Dan l-eżempju ħa nagħti biss. Russu jista' jixrob flixkun sħiħ vodka u jibqa' tajjeb Is-suq jorqod tajjeb imma dan ovvjament xi ġralu? Il-ġisem ħa jadatta għal kollox. Din hija xi ħaġa li vera rridu wkoll nitkellmu fuqha li l-ġisem, ittih x'ittih, dejjem ħa jara kif qed jipprova jadatta. Jiena jekk nixrob żewġ grokkijiet vodka, mal-art nispiċċa, jew tlieta jew erbgħa ħa. Imma Russu minn tant kemm dera ġismu jista' jara u jadatta u jibqa' kif suppost.